Аны Ульянскида тырышлыгы һәм уңганлыгы өчен генә түгел, ә эчке дөньясының бай һәм киң булганы өчен дә алтын кеше дип йөртәләр. Ә шундый кеше дәрәҗәсенә ирешкәнче, аңа, кем әйтмешли, күп тоз ашарга, шактый хезмәт куярга туры килә. Татарстанның Сарман районы Каташ Каран авылының күп балалы гаиләсендә туып үскән Җәүдәт моннан 38 ел элек Казан төзүче инженерлар институтын тәмамлагач, Ульяновск-Автодоры берләшмәсенә эшкә җибәрелә. 1975 нче елны килгәндә монда эшкә, Ульяновск-Автодорга, бу здание бар инде. Менә бу каеннар как раз әле бер как раз шул җылны утыртканы, 75 нче елны. Да, яз көне, ә мин көз көне килдем эшкә инде. Вот бу каеннар бәләкәй генә, алар метр ярым. Менә хәзер алар ничек үстеләр, 38 ел буе монда олы-олы агачлар. Бу юкә агачлары тоже шул җылын утыртылган иде. Россиядә әлегелектән шахтада күмер чыгару һәм урман кисү белән бергә, юллар салу да иң авыр хезмәтләрдән саналган. Еллар дәвамында, салкын кышка, яңгырлы көзгә һәм эссе җәйгә карамыйчан, вакыт белән исәпләшмичән, алар һәрчак эштә. Җәүдәт абый эшли торган юл төзү идарәсе Ульяновск өлкәсенең авыл районнарындагы 4500 километр озынлыктагы автомобиль юлларына хезмәт күрсәтә. Институт бетереп Ульяновска килгәннән бирле 38 ел эчендә Җәүдәт абый Ульяновск өлкәсенең һәрбер авылларындагы юлларның һәм күперләрнең нинди хәлдә булуын белүче сирәк җитәкчеләрнең берсе. Аның нык итеп күрешүеннән, сөйләшүеннән үк күренеп тора, бу әйткән сүзендә торучы, суккан җирдән өзәргә яратучы кеше. Җәүдәт абыйның эш бүлмәсенә кергән һәр кеше дә диварларга беркетелгән киштәләрдәге ташларга һәм самоварларга игътибар итми калмыйдыр. Бу, аның күп еллар буена җыелган әйберләренең бер өлеше генә. Мин элекке чорымнан ташларны, ботакларны җыя идем. Менә мондагы бу ташларның, монда җыелган ташлар, минем бу кабинетта инде, моның бер, может быть, йөздән бере генәдер. Минем ул. Ящикларда аларны әле сортировать итәргә кирәк. Мәсәлән, бу таш нидән? Байталдан кайткан менә бу. Менә бу таш. Монысы, монысы, например, бу Камчатка ние вулкан лавасы, Камчаткадан кайткан. Хәзер менә монысы бу таш нидән? Кипрдан. Мин Кипрда җал иткәндә кайткан идем. Ә менә бу таш инде безнең Сарман районының Каташкалан авылындагы таш. Бу ташлардан Безнең авылда бөтен амбарларны, өйләрне, коймаларны шушы таштан ясатылган балаганнар, безнең бабайлар, борынгы бабайлар кисеп шушыны. Тормышта гына түгел, ташларда, тимердә һәм агачларда да матурлыкны күрә белүче бу кеше, чын мәгънәсендә, яшәешнең һәр мизгеленнән ямь табып яши. Аның өчен һәр нәрсә дә кызыклы. Ул һәр әйберне дә җанлы итеп тоя. Боларга ничәдер, ничәдер миллиард еллар. Ә менә бу, ни, нарат агачы, Монсы Кузоватск район нидән, Ульянская областан инде. Ташка әйләнгән нарат агач, ни, таш була инде. Бик күп самоварлар арасында Җәүдәт абыйның күңеленә иң якын булганы да бар. Гомер-гомергә татарның табын түрендә торган әлеге самовар моннан 150 ел элек Мәскәүдә эшләнгән. Бу тулы самовар түгел, бу Мәскеу. Мәскеуде ясаган Винченков заводында ясалган самовар. Шуның өчен бу самовар инде обычно бит әйтәләр инде тулы да чыккан самовар, тулы да чыккан самовар. Ә бу тулы да түгел, ә именно Мәскәүдә чыккан самовар. И самоварлар арасында минем үземнең коллекциядә еще бер самовар көмештән ясаган, вообще көмеш самовар. Тормыш иптәше Галия ханым әйтүенчә, Җөдә табиның кызыклы шөгыле белән бергә аның яраткан татар халык ашлары да бар. Шуңа күрә аларның табын түрендә Һәр көн саен диярлек камыр ризыклары була. Шул татар ашларына бик яраталар. Шуларга инде тырышып-тырышып пешерәм мин хәзер. Хәзер пенсиядә инде, вакытым бар. Хәзер суббот-воскресенье обязательно пешереп торам. Без бу йирдә булган көнне аларның балалары гаиләләре белән бергә ялда иделәр. Ә менә шулай ял көннәрендә түгәрәк өстәл артында бала-оныклар белән җыелып утыру Әхмәтшиннар гаиләсендә матур бер традициягә әйләнеп бара. Хәзер инде минем бик желанием бар, балаларны, внукларны өйрәтергә, сөйләшергә татарча. Вот. Алар килгәчтән без сөйләшәбез алар белән, өйрәтәм. Менә детский книжкалар алдым. Шулар, шуларны инде укыйбыз. Җәүдәт абый коллекциясендәге 46 самоварның кырыкка якыны дачасында саклана. Ә менә боларын исә, үзе әйтмешли, әле яңа гына өстәлгә куярлык иткән. Ял вакытларында ул аларны чистарта, җитешмәгән кисәкләрен үзе ясап та куя. Ә самавырны реставрир итәргә вакыт кирәк. Аннан соң мин аны бит кешегә ялганып белмим, үзем бу станокларда бит әйберләрне үзем ручкаларын үзем тащи итәм, шуларны бозылган ниләрне, агач агач әйберләрен. Хәмзә абый белән Вәҗидә апаның эшчән гаиләсендә туып-үскән һәр бала да бүген тормышта нык басып торучы һәм үз урыннарын тапкан ир-егетләр һәм затлы ханымнар булып, үзләре дә бала-оныклар тәрбияли. Алма агачыннан ерак төшми дигән әйтем нәкъ Әхмәтшиннар хакында әйтелгән бугай. Рамис Сафин Ульянск татарлар.